Jechiisarraa awwaakkanan seene yaa rabbi naa araaramee mata duree jiru. Addaan sii baasa waan jirurraa jenna. Aalama kana keessatti rabbi waa uumeeti waa sii kennee si uumee melekkata rabbiin danda'a ta'uu melekkata rabbiin jiraataa ta'uu je'ee suma kanaa fi wahuma sii kenne kana hime jenna. Guyyaa si faarsanii fi guyyaa si himanii fi guyyaa if himtu atillee wawuma Rabbiin himate kana himatta. Asirratti akka dubbiin wal qabde keessatti idda sii baate yaa Rabbi akkatti idda naan baane naa araaramee waan jedhu. Akkasuma Rabbiin keenya Quraana keessatti kije uumama waan Rabbii gadi gabbaramuu kana baaneeti

Amma akkam jette akka quraanni kun adda sii bahu akka yaanni dubbii sii galu ki gootu mana kee seeni sii mooraa tee ol seene sii ooyiruu tee seene sii mana kee jiru sii waan kee bira jiru yaa lubbuu tiyya bargaa rabbiin kijee dhageesseeti waan jiru kana keessaa hanga firii zanaa ficaa takka hin qabdu jee rabbiin dhageessee jiru atummaan abbummaan ifi immoo ee. Hoggaa isiin san keessa mataa si dura marte, wayta malakul mawti hulaa ol seenee sii itillee irra ciisu, nama gubbaan sii gaxarke, arra adda baanee jirraa sii adda baafate, guyyaa sanoo waan qabdu kana keessaa waa takka hin qabduun kun gaafas adda sii ba'a itti hime. Akkam siin jee rabbiin kee waan qabdu hundaan maal jettaan siin jee qabeenya keetii fi maqaa keetii fi waan lakkaawan hundaan maal jettaan siin jee waan kana keessa hanga firii zanaa ficaa takka hin qabdu siin jee rabbiin keetii dhageessee ittaan. Ahaa duuba maaliif naa yaamame kabajaan naga umma siyyaa. Ahaa naa galte. Joolleen haati gizee duraan ol daddarbitu dhugaa seeteeti. Hogguu haati lafa keessa gizee reefu san waan ifiin akkas taatu if seeteet akka reefu haati gootu san teessee jetti jedha. Agartee naa yaame malee wanni biroo takka hin jirtu suum kabajaadha. San akkitti qeebalan akkan anti jiru kanaa miti jiin akkasuma.

Illaa takka hin qabduu je sababa waan tokkootiif hin qabdu uumamuma isii malee. Zaata isii guutuudhaa jechuu isaati. Rabbiin hundarraa dureeyse jechuunis illaan qabuu lizaatihi jechuudhaa je. Agartee Rabbiin Rabbiin ghinal mutlaq duree isaa durummaa isaa keessa daangaa hin qabne jechuudha jedhe. Uumaan rabbii rabbitti haajamtuudha haajamuu daangaa hin qabne jedhe guyyuma dhumtu hin qabdu. Guyyuma dhumtu eh, hay wanni tokko tokko ha maqaa keessa kennamee fi itti yaamamu hooyii jedhe. Innahu ghinal idaa fi

Sanittiin haajama je'ee hiixateet waan inni hiixatee fi isa kana idduu wal garsiiseeti. Kun haajamuma isaatuu sitti hime malee maaliin duroomee jee. Hayyee. Bar wahuma silaa nu fakkaate kan akkatti hime bar. Ibnul Qayyim rahimahullah. Agartee? Waan kana Itti haajameetu harkatee jee hiyyummarraa harkatee jee waan silaa ittiin duroome ateettu kana. Alaa fideefi ittiin guute jee. Waan fideefi fi isa idduu uraa tana cufaa tana banaa tana yoo irraa cufe malee. He waa takka illee ammas. Gizuma hundaa umo gizuma hunda uumaan rabbii rabbitti haajamtuun kun illaan qabuu jee. Wal qawlu sahiih.

Bar warri rabbi kafrees yaa nama na wannin si himu mee na dhagahi. Hanga rabbiin kee kun dhugaadhaa gizee takka takka laal. Hanga dubbiin si gammachiiftu. Yaa boodii rabbiin islaamaa kun hanga inni dhugaa hanga si gammachiisu. Bar ammaa kaafira irraa hin sitti himu jira akka kiyyatti ho'i na dhageessaati. Warra sammutti malee hin amannu jiru. Jarummaan sunuu ka rabbi kafre sunuu bar ragaadha ragaa isaaniitiin si himu jira bar. Akki jaan wanni rabbi malee jiru guutuun haajamtuu maaliif taatee jennaani wanni haajamtuu taateef al-imkaan awil huduus guyyaa keeysaa dhufuu fi dhufte taanaan abbaa isii sossoosuu fi ka haajaa isii wal qixxeeysutti fitti haajamti. Dhufuma kanaatu uumamuma kanaatu hee, isii haajomsiisee ja'an qorattoota ati akkana jee bar. Amma ati as jalaa wanniin sii galchuu fedhu silaa gaa silaa ati na taatee ach- maaltu asirraa naa gala jette. Hee akkaan tahii kamaleen tahii waa amanii waa kafrii.

Sababa durummaa teetiitis naa jammari. Zaata tee uumuudhaas naa jammari. Waan yaada qalbiirra si dhufee sonfaan tiyya ta'uun ooltu haa. Ee tanuma rabbiitillee sanfaanoo ta ati jettu san jammara isiitu naa eegale. Ati eega isiin si biraa as baatee sitti as baatee garteemi. Bakka isiin irraa kaate sanuu naa tolchee. Hay mee Dhumti isiitis wa anna ilaa rabbikal muntahaa rabbi biratti akkamiin siin jedhe. Jammarri sababaa waan ati niin arkadheettu rabbi biraayi. Dhumti isiitis rabbi bira boodaanti. Ati haajaa lamaa si dhufe tanumaa tana hedduu. Yaa faxina rabbi qalbii si haa kennu wayin adda sii baasuu fedhe akka yaada kiyyaa. Odoo waan saniin arkatin ati hiyyeessa turte. Oo haajamaadha turte. Eega arkattee isa haajamaadha ammas. Akkamitti? Odoon hin arkatin dura jammarri isii na biraa ka'e hin jenne rabbiin. Akka naa kennuuf hin haajame qaba. Odoo hin arkatin dura akka naa kennuuf hin haajame. Eegaan arkadhe hoo wanni kun na booda antiin hin fuudha jee narraan fuudhiniif hin haajame qaba. Akkanuma jirtaa akkasii adda baafadhuu ifirra dhahuu wanni jaan akkan jiraanne jee kaarbi himuu ni beekaa garte. He? Rabbiin kee kun Rabbiin kee kun waa addee si beekaa bara. Haqiiq. He? Dassi godhaa siin jedhe. Xariiqul hijirateeni wabaabu sa'aadateeni libnil qayyim. Kitaaba san irratti baruu barbaad abbaan baruu fedhe chire jira. Irraan sii deebi'a. Huwal awwal wal akhiru jedhe. Rabbiin isaatu hunda dura isaa hunda booda jedhe. Akkana jechuun waan harkattee analladii bada'atu naatu eegalee jaabara. Jammarri nuu na biraayii. Rabbiin akkana jedhe naa jammaree jedhe dhumti waan ati hirkattee sanis na biraa jedhe haya jammara harki kee hundi si harkaami jammara dhuma haya tanaa tana hedduu wanti tun na bira jirti amma amma booda rabbi bira booda anti wanti jeettuuniif hin qabdu keessa dabaafadhu jee rabbiin keenya gaariidha Duraanis naaf fide ana jechuun bargaana aniin kun nama jaba ay injiin akkas fitti ay injiin nama safara rabbiin san taatu si laalla jaakam waraana hin jirre fitti hin banin hogguu waa harkatte teetumaa jalan ka inni jummaa dabre himeetiin jira gaaf tokko himeetiin jira akkaan ta'e akka malee ta'e hee akkana ee asirra deebi'ee waan hin harkadhe kana rabbiin kiyya kana jaa akkuma inni jee kana jeetii jaama irraa hin adabatuu deemaa beekee qaraatitti hin jira. Tole. Ammas asmaal husnaa janiiti yaa hayyu yaa qayyuum maqaa yoo kadhatanii rabbiin ittiin namarraa qeebaluun isin hin jedhu du'aayi. Maqaa asmaal husnaan kun gara isaa deebi'aa jan hundisaa. Ibnul Qayyimii fi Ibnu Teemiyaa fi Muhammad Saalih Al-Usaymiin kan rahimahumullah. Haa maqaan kun hiikkaan isaa alhayyu alladhii bihi hayya kullu hayyin. Al-Qayyuum Al-Qaa'imu bitadbiiri maa khalaqa. Rabbiin isa wanni jiraataa hundi ka isumaan jiraatte jee. Haya boo wanni jiraataa naaf isifaa bar. Hayyee. Al-Qayyuum ka taligaa waan uumeetiin dhaabbatu jee. Taligaa wanni uumee sun naaf isifaa bar. Hayyee. Amma duruu waa lama himee na wajji jirta. Akki jee. Kan si uumees anaa jee. Dhuga baantaan jaan. Eh, Eegana tadbiira akkaataa jireenya taligaa keetiitis bargaa naatu harkaa qabaa jee. Wanni ati himattu mee eseerti. Akkan wal qabdee yaa rabbi akkatti danaan baane jiiqa. Astaghfirullah. Hee wahuma inni na bira kaa'ee liqii tanaan ibsee ani tana wal dhibnee bar. Aboo dubbiin rabbiin kee kana ja'a lubbuun tee kana jetti dubbi waa akkaanan juusanii miti yaa rabbi akkatti danaan baanee astagfirullah jedhe. Waan ijarra si deddeemu ijoollee tanaan adabadhaa jaan waan ijarri isin si deddeemu kana firraa tolfatuudhaaf Dhageessanii? Waan ijarra si deddeemu hoggaan siin jiru. Haasawa tokko tokko odooma sitti himaniiti. Eh, odoo sitti himanii. Lubbuun tee, lubbuun tee ana siin jetti. Si gartee? Anaa siin jetti. Na dhaggeeffadha isin. Gara kiyya koottaa. Lubbuun tee ana siin jetti. Kanuma rabbii godhaa tanaas jettu qaanfataati dirqii walitti araarsitaan. Agartee wahuma sanuu wanni chiin ga'een jirtu haaduma kanaa idduu fuuta jeetti. Kanaan sii galchuu deemaan irraa fuudha. Hangummaan qaanfataa jettu sunuu imaan irraa as dura sitti hime dubbiin tun sii galuu hin dhabin duuba. Hoggaa kana na dhageessanii Waan hin jiru dhageessanii? Sababaa waan kanaa adda baafatuuf waa afur. Waa afur. Harka ji'a mirgatti ilaali. Na wajji jiraadha isiniin na fardi. Tanaaf hin ijoolleen hin deeyaa hin ajaa beekan. Laallaal waa afur ji'a mirga keetti kaayi. Waa afuris ji'a mirga keetti kaayi. Bitaatti. Afran ji'a mirga keessu san. Tanumaan immoo deema kutubumarraa uumatuma isaatu. Na dhaggeeffadha. Dura jammaratti. Gabricha Rabbiiti an. Gabricha jechuun kun hiikkaan isaa waan dalagurratti humaan eeggatu dalaguu malee waan haa kennin jiru maqaan isaa adillaan sii fida. Bara ati kana jettee rabbii kee kanaa wajji akkasi jiraataa fi sitti himuu deemaa beekan. Yeroonis kanuma naqqaaliiti dubbiinis naqqaalii takkittuma tana narraa qeebale. Akki jettu adillaan sii fiduu deema kanarratti.

Ani imma gabricha rabbiiti jennaan haa maanaan isaa sii galu imma. Ka ragaa barbaaduuf himeetiin jira. Ka ilmee qabatuuf himeetiin. An gabricha rabbiiti jennaan waa naa kennii waanin dalagu kanarratti waa wahiin eeggadhaan qabu maqaan isaa. Taa akka jika duraati. Ka lammaffaa.

Rabbiin guddina daangaa hin qabneen wassafama. Dalagaan tiyya akka guddina Rabbiitiin hin maltu. Adda sii baatee inumaa niyuun taatuuyi. Bakka Rabbi irratti ajaa'ibu hin jiru bar wayiin tolchuu jira beekadhu. Sadii. Ka afraffaa. Dalaguma ati dalaydu kanaa fi sii kanaahu wajji si dhiisuu jiru kana yoo sirraa fuudhees humaan qabu haatuu diliin dalagin waan saati waan ta'eef wanni kanuma dhufe kanuma fuudhamuu sumaan qabu jum'aa dabre isin himeetiin jira. Adillaa saati jennaan Muhammadoo wala in shi'inaa lanadhabanna billadhii awhaynaa ilayk. Wallaahi yoo feene waa wahyii si goone kana sirraa fuunaa. Walaakin rahmatan min rabbikaaf sii dhiifne tola oolin enneetuma sii dhiifne afuri. Miizaana sirrii beekuudhaaf waa afran kana akkasi beeku qabu. Haya boo. Ji'a afran kanaati waa afran kana qabatu qabu. Ji'a afran kanaanis waa afran kana beeku qabu. Afran duraa kaniin hime sani. Hatti aanu. Gabricha waan biroo si godhuu dhabee. Gabricha rabbii si godhuun tolo oolii. Hee?

He? Dalagaa tana akka guddina rabbiitii kan sin gaafanne sirraa hin qeebalaan tola oolina kabaja. Sirraan fuudhu sirratti hin dhiisaa hayaa tola oolina kabaja. He? Ahaa. Fadlii jeniin afran kana miizaana afran gamanaa kanaan tola oolina jeniin. Kanaan adlii jeniin haqa dalagee Aakhiraa hogguu dhayxe meeqa laalta? Sadi laalta ji'aa mirgaatiin. Ji'aa bitaatiinis sadi laalta. Sadeen kara aakhiraatiin ati laaltu sun kara mirgaatiin laaltu sun akka haqa rabbirraa yoo si gaafate yoo si gaafate haqa rabbii kanaaf guddina rabbiitiif daangaan hin jiru yoo si gaafate ibidda seentaa haqarraa si gaafatuun hayni haqumaa qabadha. Akka godhii isarraa yoo si gaafate halammaffaa hayni haqumaa godhii isaa san kafaluu hin dandeessu ibidda seentaa hayni haqumaa qabadha. Inni sadaffaa gatii jennatarraa yoo si gaafate si gaafatuun haqumaa kana kafaluu hin dandeessu ibidda seentaa hayni haqumaa adilii ja'amaa qabadha. Sadii. Kana adillaa isaa yoo feete tokkoon keeysan jee jedhe. Laal jannatan seenuu dalagaa isaatiin yoo tola oolina rabbiitiin malee taate hadiisa Bukaarii odeesse himeetiin jiras dura. Kana adillaa. Atillee immoo yaa nabi rabbii ee anillee nabi Muhammadillee immoo ee fagoodha dubbini akkasitti. beekomsaa bar waan nabiyyoota boochise jee isinii nimne haa isinii galuu haa galuu jeetiin irra deebi'ee beeki gaafaami silaa isin tuni walit dhuftii beekan haa hoggaa ji'aa bitaatiin sadeen ati laaltu kunu sadeen ati asiin laaltu kun akka guddina rabbiitiin males sin gaafadhu hoggaa je tola oolina he irra buusaa takkaa'u beekaati fadlii jenii ah Hoggaaniifi akka ja akka shukrii godhii rabbiitiin malee sin gaafadhu jee fadlii jeniin toloolini. Hoggaaniifi gatii jannataa sin gaafadhu jee hoo akkanumattiin sirraa qeebala tola oolina jee. Jannataa fi ibaadaa natti dalaydu duniyaa fi aakhiraan akka baharii fi akka nama harka fuudhee bahar keessa kaayee jiidha harka keetirratti hafeen duniyaa jetteeti bahar guddaa hafe kanaan aakhiraa jette jedha. Hadiisa Muslimii odeesse. Ati hajiidhaa harkaatiin bahar guddaa kana barbaadu akkanumattiin si dabarsaa. Kun kana sadeeniin maal jetta aakhira laalta. Kana sadeeniinis aakhira laalta. Jarri kun lama walitti deebi'a. Afran duraatiinis aakhira asuma laalta. Afran kanaanis asuma laalta. Maqaa isa kana hundaatiin

Awwaa takkan qabu wanni takka tiyyaa miti. Awwaa takkan goone humaan harkamsiifne si malee dhaadduuba jira. Wanni takka naan hin taane si malee duuba jira. Leessa fi yeeshayuun humaana keessa hin jiranii awwaan qiimaa qabaa waan gatii qabaa takkaa miti lam yakun shee amma dhikuura. Hee yaa rabbi

Awwaa takka hin dalayne waa hunda rabbiin naa godhe je'ame adillaa reefu dhageenye. Wanni takka naa niime wanni hundi naan taatee je'emi inni. Hee wanni takka tiyyaame wanni hundi tiyya je'emi rabbiin. Waa hunda naatu fide jee anumaan findeen jaaka. Awwaa takka hin qabuun jaa waayyu rabbiin naa qaba jaaka. Wanni narra jiruu fi wanni na keessa jiru wanni nan tiyya seehoo. Gaafa dur nama hoggaa uumu maniyyirraa kaasee. uumamee nama tahee ama tokkoo lamaa sadii kudhanii diigdamii shantamii achirraa si kaasee suuta suutatti hanga si oofu kana je ibnul qayyim rahimahullah hanga akka suuta suutaan si oofu kana gaafa taraan si dabartee asii achi si beeka jee haada dalluurra si darbee si dhiisee haa see jira seete moo mee guyyuma dubbiin irra sirra wal fakkaatte himii mee takkitti tana wabbaame. Mee bobbaa haa dhaabeetiin jira. Eh, Maal jette? Gaafa jammara namni hadiisa aasaara garii keessatti hancufa harkarra tufee jansa haafticha nabiin akkatti harkaan tuqee garsiisee aboo asirraa si kaasee hangaan asii fi asiin si gahutti guyyaa taraa Amma tana booda si beeka je'ee si dhiisee jira moo? Mee isin guyyaa ibsee tan guyyaa amma booda si beeka naan je'e rabbiin guyyaa isin hin je'e mee yaadame. Hay bar waa isinii galu qaba. Waa isinii galu qaba. Mee tafakkuri kootu mee guyyaa tokko hasi wal fakkaate tafakkurri kanaa dhoorkaan qabu irra diddee taanaan si qixaaxa rabbiin. Tafakkurri kun hawaasii galu hin tafakkuru yoo itti dogongorte qabadhu. Mee babba'i guyyaa taraa si kenne ati yaada keetitti si amata hanganaati moo? Hee? Achirraa kaasee guyyaan taraa si qofaaf beeka siin jee. Guyyaa nabiin du'aa'ee kadhateeti falaa takilnii ilaa nafsii xarfata ceyniin walaa aqalla min daalik yaa rabbi kiyya. Lubbuu tiyyarra nan dhiisin hanga libsannaa ijaa takka jee jedhe. Waan inni egereef us gaafadhu bara dilla. Hanga libsannaa ijaa takka. Yaa rabbi lubbuu tiyyarra hin dandeessin jedha. Hay. Achirraa kaasee sumaa oofu jiraan jaan ka. Hay asiin deebi amma nuu galee. He yaa rabbi kiyya jum'aan kun ka barakaatiin jaa akka yaada kiyyaa duwwaa ajaa'iba rabbi. Agartee haqa rabbi dhageesse haqa rabbi nu dhageessise naafi ati makluuqa waan Naafi sirraa malu akka rabbiin keessi isa beekuu feetetti akka ati isa beektu. Agartee achirraa kaasee waarara waan ijarra si yaa'u kana guututti ofirraa fuudhi lafa kana. Maal jettaan siin jedhe achirraa kaasee guyyaa taraa si kenne ni qabaa hiijiin hin qabu ni namana. Falma hiriyaan tiyyaa ofiin nan dhiiftu Nama waan ifii godhe naaf godhee isa cinaa jee deemu moo boo hiriyaan tiyyaa ofin nan dhiiftu nin beeka akkana nama fissi dhiisu eenyu gartee duuba rabbi finna dhiisa maa siin jette lubbuun teetu hin dogongorinii itti yaadii itti amanii wanni jiraata akka maal jettaan siin jemma wanni takka tiyyaa miti Wanni takka naanii miti. An waa takka hin qabu. An waa humaa keessa hin jiru. Yaa Rabbi yoo si taate malee humaa hin qabu duniyaa aakhiratti. Tola oolina Rabbiitiin malee hin jiraadhu. Tola oolina Rabbiitiin malee jannatan harkadhu. Tola oolina Rabbiitiin malee naa fi qananiin Rabbii wajjin jiraannu reefuu nime beekadhu. Tola oolina Rabbiitiin malee ibidda jalaan bahu. Allahumma ufir lil